Taryhda bir adam aýdýar, Razy diýen bir alym, bir weliýullah bardy. O köplerçe öz barnamasy ol obadan ol oba derwişmişdik-de. Hazreti Zünnuni Misri ýaly. Hem alymmişdik, hem dünýäň barnamasy bilen dämişdik. O ýurtdan o ýurt pyýada gidiberýänmişdik. Bir gün men şoňa ýoldaş boldum, ikijigimiz ugradyk diýýär. Hamana gümmetden inçe uruna barýança. Bir gün şoňa ýoldaş boldum, ikijigimiz bile gitme bolduk diýip. Ugrajak bolamyzda aýtdy diýe. Ikimiz ýoldaş tä inçe uruna barýança. Hawa. Onda pygamberimiz tabşyrdy, bir mysafirete gitseňiz, biriňiz emir iş ýürýän baş boluň, Başgasy-da şoň diýenini etýän bolsun. Tä ýolda dil kep düreweý bolup, dawa bolmaz ýaly. Oňam, Dost, diýipdir, sen emir boljakmy, men emir bolaýynmy? diýipdir, bir iki jigha ýogsam. Oňam bil adam näme diýýär. Elbetde, sen emir diýdim diýýär. Ikimiziň içinde baş sen diýdim diýýär. Hop, boldy diýdi diýýär. Baş menmi, hawa? Kisäň agzyny aç diýdi diýýär. Kisäň agzyny açdyň diýe, hem öz goşuny içine oklady, hem meň goşumy içime oklady, arkama ýükledi itdi. Ohum, jan dostum, sen emir, men seň hytmatkarym diýdim diýe. Men emir bolsam, kefimi ýerde goýma, arkama ýükle ýükler diýdi. Wah, jan dostum, bolmaýar diýdim diýe. Sen özüň boýun aldyň, meni emir etdiň, arkama ýükle diýipdir. Arkasyna ýükledi we men de utançly bolup ugradym diýe.

Eý ne beýle bula gowy adam. Yzyny diňle häzir bir arada bir haýyr doga edeýli. Hudaýa şu gürrüňleň hormatyna biziň il günümiziň içindede gowy gowy adamlar döräp dursun. Ýolda ýagyn ýagdy diýer. Fewakafa aleyye ve aleyhi kese. Bir donu vadi, mata bir parça donu vadi, yolda yağın yaktı, otur ditti. Denimi oturdym diýip, üstümde abanyp durdy, ýagyn nurýança saňa ýagyn degmesin diýdi. Jan dostum, beýtme, men utanyp ýere girdim. Sen ne Emiriň diýenini etmeýäň diýdi. Wa ana jalis ýemnau annil matar, fa kuntu aqulu fi nefsi ýa leýteni mittu. Hudaýa ölüp diýinsedim diýdim, diýemiň etip beren ýagşylygyndan diýdim diýdi. Hiri gidip barýandy. Maňa ýagyn dynýança üstüňde durjak diýip seýis saklatdy. Donunyň eteginde saklatdy. Saňa ýagyn degirjekkä men diýdi. Welilik makamynda, wah, welilik makamynda gadam atan bular. Ine, bijiri fakat sözlänlerde. Söz aňsatjak. Gadam adallar bular. Haý meýdana girip amal edellerde. Haý meýdana girip amal ede. Iki jigim eşitdik. Ogryn ogryn eden işi. Taryhda ýalpyllap du. Bar ýalpyllamasyn. Ferişteleň nazaryna ýalpyllap du. Emma mahşer meýdanda ýalpyllajak. Mahşer meýdanda hol-ho ýalpyllajak. Ine maňa diýýärler adamyň ýürek nury we ýürek gowulygy we ynsany Allaň ýanynda eziz etýän. Gürrüňim-ä tökendi ýöne bir dagyga bir gysgaja bir ylmy aýdaýyn. Ýaňy Hezreti Esad aýakýalaňaç ýörüp gelýär, köwüş eline alyp diýdik. Bir wagt soňram diňleýänler zehinine sorag gelse jogap diýip aýtjak bolýan. Ýaňy diýdik, dähret gylyk gelýär, aýak ýalaňaç, iki köwşüni sol eline alyp gelýär. Ýany näme şi? Öwelin-ä jemaatlar, olar şu düzje, daglyk, depelik, çägelik. Gum diýýäniň arassa zat. Hemmämiz bilýäs, gum nejis däl, biz gumdan halk bolmandyrsmy? Bula bir gürrüň. Biride kän zenanalar bardyr, kän erkady, kän diýmäýin, birniçe. Suwa was-was, suwa ýuwun-ýuwun, ýa özleriniň bedeninde namaza mydam şekli. Şeýtan rahat bulary masgara etýär. Eý, suwuň başynda otyr, ýa namazy öwürläp dur, öwürläp dur. Sadaja hakyl aýdaýyn, eşitdiriň şolara. Şo waswasy kesmek ýoly aňsat ýoly şu düze çyksa düz ýerde gumluk ýerde aýak ýalaňaç ýörisin soňrada aýagyn ýuwmasyn bir iki dagyga üç munt bir dört bäş dagyga bir aýak ýalaňaç ýörisin we şoň menende namaz okysyn. Düz ýerde aýak ýalaňaç ýöreniň men aýagyň nejis bolýam. Ýok. Aýak ýalaňaç şojrek bir gumly ýerde aýak ýalaňaç ýöriseň şeýtanyň paltasy daşa degýä. Bedeniňden weswese ýuwun ýuwunlyk şeklik aýrylýandyr. Bir arassa gumly ýerde ýa bir daşly ýerde hulasa öz halyny öz gözlär. Bir arassa ýerde aýakýalaňaç ýörümek, bir maşyna gidip gelýänçä, bir nahar atarýança, namazlyk alýança, aňryk bäri gitýänçä aýakýalaňaç gidip gelseň, gelende-de aýagym gum boldy diýip ýene aýagyny ýuwamasyn. Şo durşuna şoň bilen namaz okysyn. Adamyň bedeninden waswasçylyk aýrylýandyr. Allah Taala siziň dünýäňiz ahyratyňyz abat etsin. Mahşer meýdanynda şu beýik insanlar bilen Hazreti Sa'd ýaly adamlar bilen mähebbet bilen gollaşmak içerliňiz bilen dostlaryňyz bilen diňleýänler bilen nesip etsin. Aziz watanymyzda amanlyk ýöräp, nygmat ýöräp, Kur'an, sünnet, ak mezhebimiz mydam ýöräp dursun. Bir alham üç kul huwalla okyň. Ötelleň ruhuna bagş edip il-gün musulmanlar we watanyny doga ederis.